Син шундый матур җырлыйсың. Ә нигә җырчы булырга укымадың? Җырчы? Башыма да кереп карамады. Кечкенәдән укытучы булырга хыялландым. Күрше балалары белән мәш килеп укытучы-укытучы уйный идек. Сез нигәдер хәзер андый уеннар уйнамыйсыз. Балалар яратканны белгән күрше апалар Үзләренең нәниләрен карарга кертә иделәр. Я укытучы, я тәрбияче булам дидем. Әдәбиятны яратканга күрә, пединститутның татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кердем. Укытучы булдым. Менә шул. Ә нигә эшләмәдең? Эшләдем. Әтиең бит, өч тиен акчага нервы бетереп йөрмә. Зөлфияне генә кара, диде. Әни, минем бит тавышым синеке кебек матур. Менә мин уйладым, уйладым да, җырчы булырга булдым. Син нәрсә, кызым? Җырчы бит ул профессия түгел. Син үзең өчен җырла, безнең өчен җырла. Тик аны үзеңә һөнәр итеп сайлап алу бер дә дөрес түгел. Мин, мәсәлән, синең врач, Табиб булуыңны теләр идем. Без картайгач, әллә кемнәргә барып ялынып йөрмәс идек. Син генә дәвалар идең безне. Юк, әни, мин врач була алмыйм. Мин уколдан да куркам. Ә син врач дисең. Кан күргәч, бөтенләй егылам. И кызым, андый йөрәксез булмыйлар инде. Врач булмасаң булмассың, тик җырчы булам диюеңне әтиең ишетергә дә теләмәячәк. Аннары, кызым, синең җырчы булырга артык тавышың да юк ич. Бар минем тавышым, бар. Берәүләр булса шатланырлар иде, ничек ярдәм итергә белмәсләр иде. Ә болар. Эй, Зөлфия кызым, соңгы вакытта сабый бала кебек үпкәләргә генә торасың. Күше чоры дисәң инде, ул да үтте кебек. Нәрсә булды соң сиңа? Белмим, үзем дә белмим. Картайдым ахры. Карт-кызлар шулай була бит инде алар. Эй, кызым. Зөлфия. Тик әтиеңә әлегә әйтми тор. Аның белән үзем сөйләшермен.

Эй, әйтмәсәм онытырыйың әле. Әйдә, җаным, әйдә, җаным. Айбулат, җи инде шул пылесосыңны зинахар эченә. Җи инде шул пылесосыңны көне буе утырасың бит шушы пылесос белән. Килеп җитүләре бар бит инде хәзер, Харис җизби белән Гөлҗиһан апалар килеп җитәләр бит инде, җый инде Зиннахар эшенә шуны. Әминә. Эшләп бетерим инде, бер каза гел кала ул, аннан кул җитми анарга. Харис җизни белән Гөлҗиһан апа үз кешеләр, аңларлар. Соң үз кеше дип инде өй туздырып каршы алмыйлар инде кунакларны. Харис, син безнең бригадир кебек, ә нитмисең дә нитәсең. Нитмим дә, нитәм дә.

Исәнмесез, Кадир! Көчкә килеп җиттек. Әйдә, утыртырыз үзегез ул. Рәхмәт, рәхмәт. Нәрсәләр тиеп килдегез инде? Менә Португалиядән төяп җибәрде. Әйе, җибәрделәр. Куып җитеп тагын өстәделәр. Эй, бик әйбәт булган. Бергәләшеп, рәхәтләнешеп чәйләр эчәрбез. Ярар, ярар. Бер үзебезгә генә әллә ничек бит. Менә сезнең яныбызга килергә булдык әле без. Бик әйбәт эшләгәнсез. Айбулат, чык инде, әйдә инде, каршы ал инде кунакларны. Әйдәгез, әйдә, узыгыз. Узыгыз. Ай-яй, ни хәл? Килеп киттегезме, Гөлсира апа? Рәхмәт. Ни хәл сизнең? Исән сау. Малай. Шулайдыр, шулайдыр. Менә мин хатын-кыз белән кибеттә йөргән ир-атка орден тапшырыр идем, валлахи. Я булмаса медаль. Эй, Ходаем, юл буе колак итемне ашап килгән, мин монда килгәч тагын зарлана бит, ә? Соң бит зарламыйча инде, җаныкаем. Сез бит әйберне алмасагыз алмыйсыз. Тотып кына булса да карыйсыз. Эй, рөхсәт итсәң, Айбулат, валлахи тешләп тә карарлар иде. Эй, Аллам! Без хатын-кыз булмасак, сез ир-атлар нишләр идегез соң, ә? Нишләр идек? Рәхәтләнеп яшәр идек әле. Ничә көн

Әйдәгез, залга керик. Хатын кызлар кухняда булсын, без залга керик ди. Рәхмәт. Узайда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Яшәп тә карыйсың, а? Молодец, инекәш, молодец. Кияүгә рәхмәт. Дизни, свитерыңны сал, без дә эссе. Шулай ира икән шул. Кара ди. Айбулат. Әйе. Алып бир әле гармуныңны. Әйт әле бер күңелләрне күтәреп җибәрик әле. Хәзер сезне. Ана бит. Шул гармунны алып кына китмәдең син җизни, әй. Аю, малай. Юк, ярамый. Үземдә торсын. Ул бит гармун семья бәрәкәте. Син үзең дә моңлы кеше бит. Менә Айбулат сезгә килеп шул гармунны уйнап җибәргәч, син җырлап җибәргәч, күңелләр әллә нишли малай. Яшисенә килеп китәйен, валлаһи. Рәхмәт, Зизни, рәхмәт.

Исәнмесез, исәнмесез, кызлар. Исәнмесез, Шамил Шакирович. Безгә алып килгән юрган мендәрләрегез өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Ремонттан соң бездә булганыгыз юк бит әле. Бездә хәзер шундый чиста, шундый матур. Сезгә рәхмәтләребезне әйтеп бетерә алмыйбыз. Намир, шулай ишек төбендә бастырып кайтарып җибәрерләр ахры безне. Әйдәгез, әйдәгез. Керегез, Шамил Шакирович, безнең киләсе атнада концерт була. Киләсезме? Без анда җырлыйбыз, бирлибез, шигырьләр сөйлибез. Чакырсагыз киләбез. Безгә әйтергә дә калдырмадылар. Барысын да сөйләп бирделәр. Балалар бит инде. Чынлап та киләсез. Әйткәнбез икән, таш яуса да килербез. Балалар, Шамил Шакировичны аптыратып бетермик инде, алайса бүтән килмәс ул безгә. Ярар инде, Әнисә Сабировна, алай димәгез. Без балаларыбызны бик яратабыз. Мөмкинлек булган саен килеп йөриячәкбез. Шулаймы, балалар? Әйе! Әйдәгез, әйдә, без сезгә күчәнәчләрне күрсәтмәдек бит әле. Әйдәгез, балалар. Исәнмесез, кызлар!

Тагын ирен эзлиме? Мескен Самат Шәүкәтович качты да тынычлык юк. Өйдә нишләтә икән ул аны? Хәерле көн, кызлар. Хәерле көн. Кая документларны бирәләр? Менә. Аннан Алсу Оглюловна шалтыраткан иде, сезне сорады.

Бәлки мин тылсымчыдыр. Алай булса, минем әниемне кайтар. Шамил Шакирович. Алина ул безгә күптән түгел генә килде. Әнисе фаҗигале рәвештә вафат булган. әбисендә яшәгән. Әбисе вафат булгач, әтисенең яшь хатынына кеше баласы кирәкми шул. Аңлыйсыздыр инде. Димәк, син тылсымчы түгел. Үскәнем, бар, иптәшләрем белән уйна. Дамир, бала бит ул. Үзем гаепле. Кая килгәнемне онытып җибәргәнмен. Сез гафу итегез инде аны, Шамил Шакирович. Сез нәрсә инде, Әнисә Сабировна? Алина, матурым, бар, уйна. Бу тылсымлы конфет. Теләгәнеңне телә дә, кап. Ә нигә үзең капмыйсың? Миндә ул икәү иде. Күрәсең, минем теләгем үтәлмәслектер. Ә синеке үтәләчәк. Ышан.

Йә, тагы нәрсә булды инде? Бернәрсә дә булмады. Болай сагынып шалтыратам. Чыгасың да китәсең, чыгасың да китәсең. Мин анда бер үзем ялгызым. Слушай, нәрсә сөйлисең син, ә? Мин бит эшлим. Идә сине саклап утырыйммы? Әйдә алайса икәүләшеп идә утырыйк. Миңа бит күңелсез. Эшкә урнаш. Анда күңелле булыр. Кая урнашыйм? Нигә генә кайтканбыздыр инде шул Казанга? Танышлар юк. Белешләр юк. Кая барырга белмим. Мәскәүдә ичмасам кая барсаң да була иде. Көннең үткәнен сизми кала идең. Әнә, Зәйнәбеңә шалтырат. Аптыратма мине. Пока, хуш. Шалтыратма бүтән. Зәйнәп, Зәйнәп, нишлим инде мин аның белән? Зәйнәп, сәлам. Ни хәл?

Килгән саен сокланып беталмыйм. Фатирыгыз шәп сезнең. Ой, үзебез дә шатланып беталмыйбыз, Гөлҗиһан апа. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Киявебез Шамил булышмаса, кая инде безгә мондый фатирларда тору? Соң авылдагы йортны саткач, бер бүлмәлене алырга да җитмәде ич акчабыз, Гөлҗиһан апа. Кире шул общагага кайтып урнаштык. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Киявебез Шамил, ай-яй, бигрәк булдыклы, бигрәк эшлекле, бигрәк тырыш инде. Исән сау гына булсын. Исән сау гына булсыннар инде. Ул булмаса, бу фатир тәтемәс иде безгә. Әй, Гөлзихан апа, Гөлзихан апа. Әминә тәки үзенекен әйтте. Авылдагы өйне саттырып, Казанга алып килде. Акыллы кеше авылдагы өен сатып Казанга килә димени? Монда бит дүрт стена, бер-берсен белән аралашмыйлар, бер-берсен белмиләр. Тормышмыни бу? Әй, ярар инде, ярар. Гел авылда чиләнергә димәгән инде, җаным. Ы-ы, әйт әле шуңа, әйт әле син, ахрысы, шуңа. Ату авыл дия-дия, безнең баш миемне

Әй! Күңелсез сезнең Казаныгызда. О-о! Алай димә инде, Алсу, Казаныбызда диген. Ияләшеп җитә алмыйм. Аралашырга кеше дә юк. Кара Лисың, безнекеләрдән берсен дә күргән юкмы ди соң синең? Синнән башка беркемне дә күргәнем юк. Бәлки, таныйм да бер инде. Ә син Илнур белән бик дус идең бит.

Яратмасаң нишләтәсең? Минем Саматым да менә дигән әле. Да. Саматыңны яраттым шул син. Беркемгә дә бирмәдең. Карале, Алсу. Хәзер дә шулай яратасыңмы? Яратмыйча, әле көнләшүдән шартлау дәрәҗәгә җитәм әле. Сәбәп бирмидер бит? Бирмәсә дә, җаным, хәзер бит хатын-кызлар әшәке. Әзер ирне хәзер үк тартып алырга торалар. Ә Самат Шаукатовичны шундый дәрәҗәгә җиткерү өчен мин нәрсәләр генә эшләмәдем. Аннары беләсең бит инде, Самат элеккелектән чибәр иде. Чибәр иләргә хатын-кызлар кызыгышчан. Ә аның чибәрлеге өстенә дәрәҗәсе дә бар. Андый ирне саклап тору җиңел эш түгел. Үзеңнең башыңнан үткәндер инде. Ой, әйтмә дә инде, Асу. Шамил, безгә Зөлфиянең киләчәге турында уйларга вакыттыр. Ягъни? Кияүгә чыгарга җыенмыйдыр бит? Шаярма әле. Мәктәпне тәмамлагач, кая барачагын хәл итәргә кирәк. Аның нәрсәсен хәл итәсең инде? Ул күптән хәл ителгән. Йә юрфак, йә ана теләсә, финансист булыр. Хатын-кызлар өчен шуннан да кулайрак эш булмас. Бик җиңел хәл итәсең син. Ә анда барырга теләмәсә? Хәзер телим теләмим дип тора торган вакыт түгел. Әтисе, әнисе кая урнаштыра ала, шунда урнаша. Туктале, кызма. Тормышта үз юлыңны табу авыр бит. Без дә ярдәм итмәсәк. Аның бит бөтенләй башка юлдан китәсе килә. Нинди юл инде ул? Минемчә, ул җырчы булырга тели. Нәрсә? Кычкырма инде, ишетмәсен, талашалар дип уйлар. Әле ул турыда уйлаганы юк иде ич. Кайчан җырлый башлаган соң әле ул? Көне-төне музыка белән җенләнә ич. Син ишетмәгәч тә. Мин аны башта үзе өчен генә тыңлыйдыр дип уйлаган идем. Бүген, Мин җырчы булырмын, ахры, ди. Телим дип кенә җырчы булып булмый ич инде. Аның өчен тарантан булырга тиеш. В конце до концов тавыш кирәк. Кычкырма инде. Син бит аны беләсең. Ул тотынса, үзенекен эшли торган кыз. Аннары каты бәрелсәк, баланың хыялын җимерүебез бар. Нинди хыял инде ул? Синең өчен хыял түгел, ә аның өчен. Нәрсә? Хәзер кызыбызны артистка итәбезме инде? Алай димим бит. Тагын бер кат уртага салып сөйләшеп алыйк дим. Дәвәтиләрен кисәтергә кирәк булыр. Нәрсә дип? Кирегә сукалап тормасыннар. Әйдә аларны бу ял көне кунакка чакырабыз. Күптән очрашкан юк. Рәхәтләнеп сөйләшербез, бергәләп бу мәсьәләне дә хәл итәрбез. Алар килгәч,

Ни дип бүген балалар йортында булдың? Әйе шул, бөтенләй башымнан чыккан. Йә, нәрсә, яраттылармы күчтәнәчләрне? Яратканнардыр. Беләсеңме нәрсә? Бәлки миңа анда бүтән барырга кирәкмәстер. Нишләп тагын? Барган саен, шуларны күргән саен йөрәгем әрни. Бөтенесен дә җыеп, өйгә алып кайтып, шушында тәрбиялисем килә башлый. Син нәрсә инде, Шамил. Шул хәтле бала кирәк булса, мин аларны үзем дә тапкан булыр идем. Тапмадың бит. Зөлфия белән икесен бертигез ярата алмам дип курыктым. Зөлфия инде зур үсте. Бәлки тәвәккәлләр без. Картаеп беткәчме? Нинди картаю ди ул? Без әле биш бала табып үстерә алабыз. Бусын инде арттырдым. Бүген Балалар йортында минем яныма бер кечкенә малай килде. Шундый матур, шундый тәти. Ничек йөрәкләре җитеп шундый баланы ташлап китәргә мөмкин башыма сыймый. Кечкенә куллары белән мине кочаклап алды да, күзләремә текәлеп, Син минем әтиеңме? ди. Син минем әтиең булсаң, мин сине бик-бик яратырмын, ди.

Чит кеше баласы. Бигрәк изге күңелле инде син минем Лилия. Юкка гына яратмыймдыр үзеңне. Мин дә сине бик бик яратам.